for here di way you sabi am. Oya make we enter di gist for today. Donald Trump don tok say us bombings totally scata Iran nuclear site, even though one leaked us intelligence report from Pentagon dey suggest say di strike just delay Iran plan small by just a few months. Di report from Defence Intelligence Agency, DIA, no dey support Trump claim, but Trump still dey maintain say Iran nuclear power don finish. Im Middle East envoy, Steve Witkoff, vex say di pesin wey leak dat report commit treason. Whereas di ceasefire between Israel and Iran still dey hold, both kontris don confirm say dem dey observe di agreement. But war for Gaza and Ukraine still dey continue, two big conflicts wey Trump bin promise say e go end wen e enta office. One political analyst, Uri Goldberg, don ask say wetin Israel really gain afta dem bomb Iran. Prime Minister Benjamin Netanyahu tok say di plan na to scata Iran nuclear programme and push for regime change, but according to Goldberg, both plans fall flat. di nuclear programme no really shake and instead of regime change many iranians even those wey no like di goment or di irgc begin support dem afta di attack e tok say di whole kontri feel say na iran as a whole israel attack no be just di leaders. iran don execute three of dia citizens wey dem accuse say be spy for israel intelligence agency mossad according to online media. wey dey linked to iran judiciary dem execute di three men early wednesday morning for urmia prison wey dey northeast near turkey border dem tok say di suspects carry assassination equipment enta iran disguise am as shipment of alcoholic drink iran no tok wen dem arrest di men but say dem kill dem based on charge of waging war against god and spreading corruption for earth through work wit israel Dis one make am at least six pipo wey Iran don execute for spy mata since Israel start military move against Iran on June thirteen. Iran security and intelligence pipo don arrest more dan seven hundred suspects wey dem believe say dey work wit Israel spy network According to local tori from local medias, di arrest happun during di twelve-day war between Israel and Iran. Dem say di fight involve serious intelligence work from Israel, including di killing of top Iranian military officials and nuclear scientists. But human rights group don dey call out Iran before for dis kain mass arrests, say dem no dey follow due process. National security minister for Israel, Itamar Ben-Gvir, don blast afta prime minister benjamin netanyahu announce ceasefire wit iran for interview wey e do wit israel news media on wednesday ben gvir tok say israel don succeed for iran and now dem suppose open di gate of hell for dia enemy according to am israel need use dis win show say dem be oga for middle east benjif wey kontris like uk australia new zealand and norway don sanction for always dey push violence against palestinian civilians still dey among di cabinet members wey stronghead pass for pushing regime change for iran. reports don tok say israel military dey run low on some important weapons afta dia twelve day fight wit iran three us officials wey dem quote tok say na especially munitions

Dem say tok wey suppose help secure release of di hostages don scata and now Israel say na military actions remain. But dat one don lead to more Palestinian deaths and heavy suffering inside Gaza wia many pipo no dey get food and bombs still dey fall. Hospital sources from Al Alda and Al Aqsa Martyrs don confirm say nine Palestinians don die and odas injure as dem dey queue for relief near Natszarim Junction For central Gaza, dis one na part of di regular killings wey dey happun for aid points wey di Israel and US-supported Gaza Humanitarian Foundation set up. UNRWA boss don call di aid setup death trap as e don dey lead to daily bloodshed instead of helping pipo. For one major political surprise, former New York Govnor Andrew Cuomo don concede defeat give thirty three year old zohran mamdani for di democratic mayoral primary cuomo bin dey try come back into politics afta e resign for twenty twenty one over sexual harassment wahala but mamdani wey be muslim indian american and democratic socialist take serious lead for di race if e win november general election mamdani go be di first muslim and indian american to lead new york Even though counting neva complete due to ranked choice voting, Cuomo still tok say dis night na Zoran night. Di contest na serious test for Democrats as Donald Trump Republicans don collect White House and Congress last November. Mandani, wey be son of immigrant from Uganda, run campaign wey touch issues like hunger, poverty, rent freeze, free buses and public groceries wey dem go use rich pipo tax take fund political analysts tok say na biggest upset for modern new york city politics. Heavy heat don show face for North America and e don already put dozens of pipo for hospital. For Patterson, New Jersey, over one hundred and fifty pipo collapse for one school graduation on Monday, Mayor Andy Saye don declare heat emergency, cancel all outside play and open cool centres for pipo. For Washington DC, six pipo land hospital during South Korean ban stray kids concert. Same heat cause at least 41 pipo for North Carolina including pikin to enta hospital. Di heatwave dey affect more dan 160 million pipo from us Midwest go reach East Coast even touch Canada side, Ontario, Quebec and Nova Scotia. Weather experts dey warn say di hot plus humidity fit cause serious health wahala, worst part be say night no even dey bring relief. Some cities go still dey reach 27. degrees Celsius even afta day dark. Forecasters tok say places like mid-Atlantic and eastern Ohio Valley go see worst heat by Thursday and Friday, wit back-to-back hot days wey fit cause more sickness. For New York, temperature fit reach one hundred and one degree Fahrenheit. wey be thirty-eight degree celsius on tuesday same wit record wey set since nineteen sixty-six health officials dey beg pipo make dem stay indoors during hottest time drink plenty water and check on old pipo and those wey get health problem and di last one for today since south korea pass law to ban dog meat for twenty twenty-four Dog farmers like Rev. Chu Yingbong don dey stranded. Di law go fully kick in by February twenty twenty seven but plenty pipo no sabi how dem go take survive till den. Rev. Chu, wey still dey breed dogs for meat, tok say since last year nobody wan buy again, even straders dey fear to show face E say dem don enta debt and some of di farmers no fit find new work. About half a million dogs still dey inside farms across di kontri and nobody gree collect dem. Even di animal rights pipo and govment wey fight to ban di meat trade no get clear plan for di dogs. One farmer wey im name na Shin Won dey hide di name for security. get six hundred dogs wey e must clear bifor eighteen months or e go face up to two years for prison but e tok say e no possible becos traders no dey buy and authorities no gree collect di farmers dey complain say goment just pass law without proper plan and now everybody don dey stuck dogs still dey farm no buyer no help no compensation E hard for dem to chop sef.